Dem baş hava nû û bixêrê hatin xeleka mey nû ji zimanê dayîkê. Xeleka mey derbasbûyî de xeleka yekem me tîpê xwe yî kurdî nas kirin. Sî û yek tîpê xwe me da nasîn. Me cureyên tîpê xwe nas kirin ê dengdar û ê dengdêr. Me cureyên tîpê dengdêr jî nas kirin yên kurt û yê dirêj. Em ê îro weko me soz dabû we em ê ser tîpan rawestin yek bi yek tevl û mînakan, nav, û lê ker çawa tên bilêvkirin ev tîpan a. Em hevdûr dest pê bikin, tîpa yekem tîpa a, tîpeke dengdêr e. A, al, av, agir, azad, aram, anîn, avêtin, azadkirin. Be, ba, bav, bira, baran, beran, berdan, birin, birîndarkirin. Ce. Civîn, ceng, cotkar, comerd, civandin, cotkirin, ceribandin. Çe, çe, çe tîpek ji tîpên em ê demê pêş de bibin, tîpên hilmî û nehilmî ya de hişk û nerm. Ev tîpana çar tîp in. Çe yek ji wan e. Bi di awaya tê bilêvkirin, awayekî nerm û hişk ya de hilmî û nehilmî. Em ê mînaka binerin. Çar. çav, çare, çîrok, çal, çirandin, çareserkirin, çêkirin. Heger bala we kişand bi lêvkirina çe, çar hişk e ya de hilmî ye. Çav nerm e ya de em jê dibêjin nehilmî. Yanî dema bilêv dibe bi awayekî nerm û hilm ji devê mirov dernakeve. Çav. Em ê demê pêş di ser wana xwe şik rawestin. Tîpa bi dû de, de, dev, diran, duh, dereng, derketin, danîn, dûrbûn. E, e ev tîpa dengdêr e, tîpek dengdêrî kurt, ez, em, ew, Erê, encam, erêkirin, ecibandin. Ê, ê jî tîpa dengdêrî dirêj e, êl, êş, êm, êzing, êvar, êzîdî, êşandin, êmkirin. Fe, fedî, ferat, fêrgeh, festîval, fedîbûn, fedîkirin, fêrkirin. Ge, ga, gamêş, Gur, gul, gir, gêre, girtin, girêdan, gerandin, gurandin. He, havîn, heval, hoste, hawar, hatin, hilanîn, hûrkirin. I, i jî tîpek dengdêr e, tîpek dengdêrî kin e, kurt e.

Î, tîpa dengdêrî dirêj ew jî î, în, îş, îro, îşev, îsot, îman, dîtin, lîstin, kirîn, nêrîn. Em cudabûnê bibînin navbera i, î, i, î. Wek, dîtin, dîtin, lîstin, kirîn. Tîpa dû de je, Jêhatî, jin, jiyan, jor, jêr, ji, jêkirin, jarkirin, jihevxistin. Ke, Bala xwe bidin mînakê, mînaka me yekem em karin bi di awaya bilêv bikin, ew jî mîna çe bi di awaya tê bilêvkirin ev tîpa ke, ji tîpên hilmî û nehilmî em karin bêjin bi awakî nerm em bêjin kal. Di vê derê tê wateya mirovê bi emir mezin Zilam ê bi emr mezin ew jê bên kal. Ku me bi awakî hişk bi lêv kir, me got ka, kal. Kal vêdekê tê mîna, tê wateya şebeşê ne sor. Mînaka bidû de em karin bi awakî nerm bêjin kar, kar tê wateya zaroka bizinê. Û ge me got kar bi awakî hişk ya de hilmî wê bibe, wê tê wateya xebatê. Kar û xebatê kirinê kolan, kadîn, kanî, karkirin, kişandin, karîn, kalbûn. Anî wisa di pênc deqa de em ser çardeh tîpan sekinîn, pênc tîp ji wan tîpên dengdêr in. Me di tîp ji van tîpê Hilmî û nehilmî jî em ser wan rawestiyan. Tabîkî em ê demên pêş di wan tîpa jî xweşik ser wan rawestin. Ez dibêjim bes e ji bo vê yekê, bo vê xelekê. Bimînin di xêr û xweşiyê de, bêvîn min sûdekê jê bigirin û hûn heredin.